Immorru niltaqgħu ma' Joseph Muscat, kmieni filgħodu. Dal-lejl ma tantx raqad, btew min x'tistenna. Għax it-tfal damu mhux damu qamu il-ħin kollu tnem daqqa u kellna qumu jiena u Michel. Għabol jellum kien it-tern tagħhom stajniex nagħmlu mod ieħor. Din l-ewwel ġimgħa ta' Joseph bħala mexxej laburista. Qed iqum differenti filgħodu Tibda you pinch yourself biex tara jekk l-affarijiet humiex verament kif inhuma, mbagħad ma' dal-lejl ma stajniex norqdu, dal-lejl lejl twil ħafna kien. Riedu jilagħbu t-tfal bilfors, ma nistax nifhem għaliex. Qabel jibda l-ġurnata tax-xogħol, Joseph ser jerħilha lejn il-gym. Ħa mmorru niġru ġirja. Ħa mmorru niġru ġirja.
Immorru miegħu Se jsuqna l-mexxej Laburista. Joseph jgħidilna li hu jħobb isu. Jien nieħu pjaċir insu, eh, jien għalija dan kważi delizzu s-sewqan. Ta' qablu, Alfred Sant, u kol kien baqa jsuqu. Vizzju jintired da, jisom il-mexxej għalliħ.
Lemma, nieħu, letteralment nieħu pjaċir insu. Fi triq nitkellmu ftit fuq kollu. Mill-film favorit tiegħu. Għandi hekk għal qalbi ħafna In the Name of the Father ta' Daniel Day-Lewis. U fuq dak li jimmissja l-aktar mill-ħajja fi Brussell. L-anonimità timmissja naqra, għax hemmhekk orajt jkunu jafu kien nies tal-Parlament u tiltaqa' ma' nies li taħdem magħhom ma fil-fatt ma jkun jarfek ħadd tista' taqbad il-metro, tista' timxi fit-triq. Imma dak huwa parti mill-prezz li wieħed jħallas u x'għal affarijiet bħal dawn ngħid jien prezz prezz ovvju u prezz raġonevoli. Anki l-mod ta' kif isuq irid ibiddel Joseph issa li sar mexxej. Irid joqgħod iktar attent kif idoqq il-ħorn. Irrid noqgħod attent li li ma ndoqqx il-ħorn jekk xi ħadd le ma Xi kultant jien jekk nara l xi ħadd li jien naf qiegħed jsuq bil-mod fuq il-lejn ta' barra dik xi ħaġa li jien assolutament nobgħod, jekk trid issuq bil-mod suq fuq il-lejn ta' ġewwa. U xi kultant nibda dik u u npaqpaqlu 'l dak li jkun nagħmillu sinjal hekk u naħseb issa rrid nigdem iktar ilsieni u nżomm iktar.
Mela jekk tarawh ġej warajkom, ħudu ħsieb, morru fuq il-lejn ta' ġewwa. Xi artista favorita għandu Joseph? Catherine Zeta Jones hija wladu intriganti ħafna. Catherine Zeta Jones bħala bħala mara tal-inqas nara jien. Ma naħsibx li waħdi wkoll, ġew ma naħsibx li għandha jingħali.
Fuq din, żgur li anke ħafna Nazzjonalisti ser jaqblu miegħu. Kważi wasalna l-gym. Ser tkun diffiċli għal Joseph jibqa' jiġi hawn issa li sar mexxej. Imma insomma ta' nipprova insomma. Il-ħinijiet forsi jinbidlu xi ftit għax il-ħinijiet tiegħi naqra stram bis-soltu mmur iktar tard matul il-ġurnata jew jew iktar kmieni matul il-ġurnata.
Joseph jiġri ftit. Jaqdef u jaqra l-gazzetta. Ma jitlifx ħin. Hemm xi ħaġa fuqu fil-gazzetta llum? Hemm hemm.
Ma ġara xejn. Tibda tinkwita meta ma jsemmukx. Issa tibda tara li l-ek nifsek spiss iktar fil-gazzetti, kif qed tara di? L-importanti li jkun fair comment u li jkun rappurtaġġ tajjeb. Hija ma jdejjaqni xejn anke fejn ikun hemm kritika fil-konfront tiegħi. Dħalt għal dil-ħajja u rrid noqgħod għal dawk ir-regoli u ġej mill-ħajja ġurnalistika ġifieri nifhimha sewwa. Fuq il-flokk, Joseph għandu miktub Dad of Twins. Hija dan
xtratuli Michelle minn fuq l-internet dan. Wieħed mill-favoriti tiegħi. Jeħodhom miegħu kullimkien lit-tewmin. Sakemm nistennew ħin ħasad u jbiddel, nippruvaw nagħmlu ftit training aħna wkoll. Joseph malajri lesti u jaqbadna fil-fall. Mara kif qed jagħmel ftit. Mara kif qed jagħmel ftit. Tifla ta' xar snin dal-laqgħu
Issa bil-ġlekku bl-ingravata u nistgħu mmorru. Biddilt kollox issa. Ej, viva, biddilt.
Le, taf kemm għall-ewwel tħossok ibes li tagħmel dan l-affarijiet imma mbagħad wara ssir kważi addikta għalihom, eh, li ma tistax tibda tgħid il-modof fil-lum ma morċ. Issa għandi enerġija għandna sal-lejla sa 11 jew sa nofs il-lejl.
Fit-triq għal ġurnata tax-xogħol mal-mexxej laburista. X'għandu pjanat għallum? Laqat, laqat, xi intervisti, ma taktar laqat.
Fost l-impenji ta' Joseph din il-ġimgħa għandu bosta intervisti. Immorru miegħu fuq Bondi Plus. Kif qed iħossu Joseph Muscat? Jinniħu pjaċir meta il-ġurnalista jiċċellenġjani mistoqsijiet. Iktar milli jifrixli tapit, naħseb li hu ħa jiċċalenġjani mhux ħażin. Qisni hekk għandi premonition.
Ħa nsaqsik, idejquk l-irtokki u dawn l-affarijiet? Trid toqgħod għalija mhux qed tħallna għalija. Le ma toċbokx. Konsulent tal-Labour Party dwar l-image, Lou Bondi. Ġekara.
Hemm xejn. U kemm ma jqogħdu jagħmlu lek il-makeup. Part of the game, mhux part of the game. Ma jdejaqniex. Ibni preferibilment kieku ġejt t-shirt u jeans, ta' ġifieri, ma naħsibx li hija. Jibda l-programm.
Sija sħiħa, Lubondi u Joseph Muscat Wiċċ imb'wiċċ. Kif marru flimkien? Taħseb lu kif mort?
Jiena vera ħad gost nagħmel intervista. Ah. Vera ħad gost. Ġifieri qed ninkwieta ħafna laħa gostu. Qed ninkwieta mens, qed ninkwieta mens. Id-dialogu ta' veru, veru ħad gost nitkellem ma' bniedem qed imexxi partit li jiddialoga. M'hawnx xisbaħ mid-dialogu fil-pajjiż. U inti?
Iż-żerriegħa tad-dubju inżergħet issa. Le mhux dubju qed ngħid jien li djalogajna. Ekku, ekku, ekku.
Baqa' iktar impenji, fosthom l-ewwel laqgħa mal-Prim Ministru Gonzi. Iżda dik narawha dalwaqt. Issa minn hawn sejjer Nintaqa' mal-Prim Ministru issa sejjer minn hawnhekk. headquarters tal-Nazzjonal.
Diġà qiegħed tard fil-fatt miegħu.
Ġejjin aħna wkoll.
Ħinu ħinna nara.